musikeni hinkwenu se hi helelini magayisi ni musikeni se hinkwenu hi hale- hi helelini na n'wana se se hayi no hi le makaya hi ni tsumbi ri makaya anyway hi le makaya magayisa mu tshemba ku se hinkwenu hi helelini hi helelini kwalano magayisa se hi helelini a ni mi yimile swo mi la ku twa ku ni ta ku yini album hi mr post mr post so post humese album guys uh, ve ri wa tshwa mukhava mukhava wa mani munhu la nga na mukhavi mr post ne kumbe dyo wa na miri iya ta vuya ka gaza yi bara ka gaza ka nandziha ne i feel like kahle kahle hi hi le ku hanyeni ka minkarhi ya mikateko swinene it's, it's a precious time we are lucky to be alive at this time hi ka- hi kateke ngopfu ku va hi kha hi hanya hi nkarhi wolowu nga ka wona sweswiwa hikuza ku no hi holi ya mr poster na beni ya ti-live yo guys ha ku ri busy ngopfu guys loko mo twa swithuthuthu mi twa vanhu va kha va fambafamba mimovha na spitfy na swigubu swi pfa swi chaya kwala ni le mugangeni wo ka mungoni la laha tshama so ku ku na swigubu swa ka mungoni um swi pfa swi ba hi kha hi hi kha hi vulavula na swinyanyana swa hala la ni nga kona la ndzhaku la le le ndzhaku hi le dan'wini ku na damu la ka ma ka ma ku hava mati mara ku na mara ku na damu which is very very funny ku hava mati mara ku na damu anyway mi la vulavula hi Abraham Mister Post um mara maybe before vulavula album mi twa nga ri ku ku wine mani ka ka ka tihoyo leti a ti ri kona ta between beni mayenga na mr post loko va kha va endla ti-live who, who, who, who took the day there i mani a nga a nga a nga fika a wina eh ka leswi va ringeta ku swi endla ku promota promota swivona mina i feel like ku un'wana a nga vula ku ku wine mr post un'wana a nga vula ku ku wine beni ni to be ni xi be xi be live yin'wana xi xi ku mina le dya phina ti kota le dya no ti control so swo ni dyi ni le ku dyi dyi ndla swo swin'wana swi dyi ndla leswi ni lavaka swona you know eh Mister Post na xona xi kha xi ku ya. ya vakaxilumani humani ka sweswa beef sorry vakaxilumani a hi nga swi tivi byelani mfana loyi a ya ta vuya ka gaza hayi no kahle kahle hi katekeni ku va hi kha hanya minkarhi leyi ku nga na bini mayingana mr post guys we are really blessed uh, mina ni ta ku ku wine vona va ri vambirhi because already eh, ti-live leti hambi yi ndle hi post hambi yi ndle hi beni yi fika yi promota album ya post hambi yi ndle hi mani yi promota album ya lowun'wana so ni ti nga ri they are both winners and the sooner we realize that the better mara i just wanna talk about the album leyi a ku humaka mr post ya beni mi ri yi ta huma sweswi sweswi ni nga ku rhikhodeni one minute ago va ha ku vula va ku swi ndla yi va online hi 7 p m namadyambu so swi ndla after this recording album ya beni yi va ri kona ka ti-online mara la ku lava hi leyi ni nga yi twaka ya mr post mr post u humesa album leyi nge wa swa mukhava it's a title track ri kona swinene ra nandziha ra wacha mukhava i mean base leyi nga tirhisiwa laha yi nandziha ngopfu um kahlekahle mr post do rhelela kunene lani ende eh, leswi dinga swi endla ka album leyiwa kahlekahle ni nga vula xilo xa kahle mara maybe before ni fika kwala mo rhanga ni vala swilo swa so Eh, ni ta yi rate eh, album ya mr post ne na n'wi mi ta tlha mi yi rate kwalani mi yi byela ku hi ku ya n'wina ni twi nga ri mani a nga teka xidlodlo ka lembi leriwani eh, um mi ni ta yi rate album mr post before ni heta video and then ni la ku vulavula hi swi swi leswi swi nga swi nga kahle hi album na leswi swi nga ri ki ni twa nga ri swi nga swi nga ri kahle hi album um xo sungula lexi nga ri kahle munhu rhanga hi lexi xo ka xi nga ri kahle ni ta ta hetelele swa kahle leswo ka swi nga ri kahle kahlekahle maybe i should direct this to mr post ne nah, mara it's fine yeah let me talk to mr post mr post album ya n'wina ku na swilo leswi swi nga ri kahle hi yona ne and then ku na leswi nga kahle hi yona ku leswi nga saseka hi yona ku leswi ka swi nga sasekanga hi album liya loko hina hi yingisela hayi hi ku ya hi n'wina hi ku ya hi hina vayingiseri ve ri ku na valandzeli and then ku na va ku na vaseketeri hi ni vaseketeri kumbe ho landzelela i think hi ni valandzeli na ni museketeri mina a ni seketeri no landzelela hayi no na tlanga swin'wana na swin'wana xo sungula i ti-collaborations ta n'wina hi mr post hi phosa collaboration ya wena na nomonda roger na collaboration ya wena na Sandile Chabalala ku na ku hambana ku kulu ka ti-collaborations letiyani collaborations xilungu ti-collaborations letiyani ti hambane ngopfu yo sungula hi le ya mhani Sandile ya mhani Sandile ni twi nga ri yi yi yi yi le yi le hansi lero ku hava ka ha ri combination leyi mi nga na yona wena na mansantlan loko mi kha mi yimbelela swilo leswi a mi nga ku swi yimbeleni laha um collaboration liyani ku ba moya seni la ni nga kona ku hava va swi vitana yini xi music a swi byeli it's not jailing loko munhu a swi yingisela a swi byeli swilo leswiyani um xin'wana i ncini. ya a swi dyeli a swi nandziki loko swi yimbelele loko munhu a swi yingiserile a swi nandziki swilo leswiya a it's not nice i don't wanna lie to you mara lexi collaboration leyi nga yi endla na nomonde roger swa nandzika swilo leswiya a ni swi tivi ku swi nga swi endla hi mhaka ku maybe is because wena na nomonde roger i khale mi kha mi endla ti-collaborations lero already ma tivelana um mina mina combination mina vu mina mina vudyelwani bya kahle na na na na na nomonde leswi swi endlaka ku ri swi nandziha a ni swi tivi but collaboration ya mr post guys loko mo swi yingisela let's be honest collaboration ya mr post ka album leyiwani na nomonde roger yi nandziha ku tlula collaboration ya ya mansantlen tinsimu letiya va nga ti endlela nomonde ti nandziha ngopfu letiyani manghenelelo ya nomonde mayimbelelelo ya yena swa nandziha swilo leswiyani guys maybe because nomonde sings differently se swi endlaka swi va unique then swa swi endlaku it sounds new then swa nandziha a ni swi tivi mara swa nandzika swilo leswi ni nga endla hi nomonde roger ka album ya mr post all the time always kahlekahle loko nomonde xi ba collab na Mister Post mi nga ri kahle kahle xo xo xo endleriwa ku ba ti-collab na Mister Post because leswi swi swi endlaku no monde na Mister Post ha yey a swa chavisa it's very nice guys swi nandzika ngo swi leswiya lero a ni ta ku tiyiselani ka no monde than. ku va mi endla other another female collab maybe loko if you want another collab you could get another male artist va phesi mfana va ben mayengani va prince rangani dr joe shirimani dlaya nyoka hey ti tele ti-artist leti mi nga ti featuraka hi because mansan glen there's only one artist leyi ni yi tivaka yi loko va yimbelela swona swi nandziha swi han swi nandzihaku i west mgimeti loko u landzela tshimiti va nga ti endla mhansi endleni na west mgimeti ti nandziha ngopfu tshimitani ku na va swi vitana yini guys ku na ku na charisma between the two you know ku na it's very nice it's beautiful swa swa yingiseleka leswi va swi endlaku west mgimeti na mhansi endleni mara leswi mr post a swi endlaku na mhansi endleni it's not nice hi nga hi nga swi tivi a swi nandzihi swilo leswiya guys a ni ta ku mi swi tshika kumbexana before mi swi humesa swi kahle ku mi mi rhanga mi swi mi swi practice-a kumbexana ni swi tivi kumbe mi fanele mi rhanga mi swi practice-a kumbe mi fanele mi dla yini mara do something before mi swi humesela rivaleni swilo swo fana leswi mi swi endlaka na na na mhani sandlen because swi fika maybe because ku na a female artist then loko hi yingisela hi yingisela with that comparison point of view swi endla ku hi hi twa hi nga ri leya yin'wana ya saka mara no ya saka ya mansandlen collaboration ya n'wina na na na vona and a yi problem ya vona and mi kuma ku a yi problem ya wena mr pos ku va ku n'wina na vona a mi a mi jeli you know ku na vanhu van'wana kuma ku loko wo tirha na vona it's so easy to work with them you know no more than mr pos 100 percent collaboration 100 percent all the time no mistake you know um

Hello? Like, duh. it doesn't work. it never worked. Even Ben Mangan tried it, didn't work. Collaboration na slow jam na man Sandlane doesn't work. Sandlane xi lava ku cina, xi lava ku thawuza, xi lava ku xi lava gigi, xi lava ti-beat leto hatlisa. Otherwise, risimu a ri nge nandzihi xana. A ri nge nandzihi. So maybe swi nga swi nga hi vuyisa ka debate ya ti-slow jam ku ri a hi karhele guys hi karhele that's the one other thing leswi ni twa ku nga ri a swi nandzihi hi album swi endla ku album yi yi yi ya hansinyana i ti-slow jam guys ringetani swin'wana mr post na mi tshika ti-slow jam na na swi tiva ku maybe i nga kuma ku i layini ya ku yi wena ya ku tirhela ne mara mikisela nyana ku va na tinsimu to hatlisela ta ku hi kota ku cina swiseviseveni ni le swikhobeni ni le swigamatshukwini wa ti nandziha ti ti ku va na letiya to to to cinisa ku nga vi na letiya ta ku ta ku gqum gqum leswaku hi pfe hi ha hi tlanga slow jam the whole album no no no Mister Post a a a a a hi endleni ku ku va na variety. hi mi khe mi cater-a vakhegula mi cater-a vanhu lavantshwa mi cater-a la e vakhalabya mi cater-a you know vabvana mi cater-a vanhu hinkwavo mi nga cater-i vanhu van'we vanhu van'we ntsena you know na swi tiva ku ri you always praise women in your in your music which is a kudos is hundred percent you know is a tick for me that works you always praise women ku ri vavasati tihosi leswi a swi nga hi phenipheni khale mara you always do that ka ti-album ta wena hinkwato a ni tshama ni kuma ku ri ha nghoma leyi yi nga themendeli ku vavasati you know wu ta tshwa mkhava madelela vafana wu ta tshwa you know it's, it's, it's nice to have that kind of slow jam mara mix it with tinsimu to hatlisela you know swi endla ku album yi va balanced and then another thing that doesn't work or oh, leswi nga endla ku ni twa nga ri xasaka i voice ya mr post and voice ya mr post ni twa nga ri yi pfalelekile um and ni twa nga ri a hi problem ya yena mr post loko kha yimbelela because mr post has a different voice is unique his voice is unique and eh, a nga tirhisi ti-auto tune mr post i fana na beni mayengana na vo na ti-artist letin'wana va ku loko va yi tirhisa va yi tirhisa limitedly a ku vhe ku ku ba va va ku pha auto tune no no no va tirhisa voice ya vona so it's nice mara because you don't use auto tune yi la ku engineering wa yi la ku engineer ku ba moya lawani yi la ku engineeriwa um voice ya n'wina Mister Post voice ya n'wina munhu la a kota ku ku engineer ku ri Doctor Joy Shirimani loko ni nga hembi um he was able to yi pfuleka a e va le ku hindzeni i know hi le ku rhikhodeni dr jose sherman used to be able to make sure ku ri you loko i yimbelela swi pfuleka swi twala sweswiwani swi twala nga ri voice ya n'wina yo hoxiwa ni teka khuwani so no man a ni swi tivi ku fanele ku ndliwa yini because loko i swi yingisela wa swi twa ku ri ku ve ku tirhiwe ngopfu laha ka voice leswaku a ni swi tivi ku what was the problem with the voice swa twala ku ri loko xi yingisela yi le yi yi a yi le hansi mara yi pfalelekile a yi pfulekanga voice ya mr post you know and uh, it's not this problem like it's not like he didn't sing well no he sang well just that during the recording something something happened i don't know what it is le ka vocally eh a ni hleketeleli mhaka leya ku because the va va va movie va ka studio xintshwa so swi vula ku maybe ku ve na ti-acon mara ni vone va ri na ti that is called sound buster leya xa ntima va xi vekelaka mahlweni ka mike then it's, it's that black thing then there's a mike xilo xa xi pfunaka ku nga vi na ti-echo na yini mara it's limited you know it can't do everything that's why the room has to make sure ku ri a yi nghenisi ngesi sound na yini yini i don't know ku ku humele yini hi voice ya mr post but a yi pfulekangi that's what i can say and then a ni hleketele mhaka ti-sound buster ku ri that could be the reason i don't think so i feel like it's more to do with engineering the, the voice i mean dr joshua knew how to engineer uh, mr post's voice a ri se a yi saseka va some people use swa ti-delay effects whatever you know ku ri voice yi saseka van'wani va tirhisa to tune na ti-vocoder you know while they are recording the voice but right now ni ti nga ri album mi suppose yi kahle regardless of those so se swi ni nghena ka leswi swi ni twa nga ri swa tirha swa Swi swi endla ku album yi nandziha yo album yi suppose yi nandziha guys instrumental wise hundred percent va se va tlanga ku lani ni va bela mandla va se va nga tlanga ti-beat letiyani ni va bela mandla swa nandziha swilo leswiya ti-base leti nga tirhisiwa lani sa some bases are different you know ka leri ra xinyori they tried ku va va yi va landzelela sound liya ya doctor ya doctor xinyori. hi base ya kona hi swona ndi ya swilo leswiya like it's, it sounded more like an acoustic base so it's it's nice you know and then also mastering and engineering of the instruments and everything the beat leti nga tirhisiwa is beautiful swa yingiseleka loko u yi pfulela volume a yi distort i mean sound yi kahle são de well balance a swi tiva master kwini um loko ri ke ni mr post mi mi mi na mi ri na vona tinambara ta vona laha mi nga mastera kona ni kani va fana lava la gangeni maybe va ta pfuneka kona ku mastera hey hey because hey ha hlupheka laha handle hey ha hlupheka hi mr post no no ha hlupheka mani va sala va nga masterela swilo swa n'wina hi mr post swi

tinsimu ta n'wina ti ti tsariwe kahle leswi a ni ni swi ni nga tshama ni ni caca lahawani ni caca Prince Rhangani ni ku hayi hi ni karhele hi ku wansaka rhange wansaka joe hi karhele hi swilo leswiya tana na xitori ende ka ti-album leyiwani ku na switori tori tori tori swo hambanahambana hi leswi swi ni twaka ku nga ri.

tinghoma ta leti ti ti twalaka ti ri na mongo you know ti na mongo tinghoma ta n'wini mr post ende ti arrangiwe kahle the arrangement is beautiful mi kume ti-hook mi kuma ti ti-chorus and then it's nice man Uta Chamkov. Vadelela, you know, it's it's it's it's, it's nice, man. That song is it's so beautiful. For me, I feel like that's my favorite song, Kahle Kahle album. Ndi vanhu vo tala va vula vula ku hayi mina track two van'wana va ri track four um van'wana va ri track six ni veni ku yo ya van'wana vanhu va ta za va heta album va ku mina ni favor track mani loko album yi ba ya ba guys a nga xiseteriwi loyi a nga ta ka album ya Mister Post a yi bi hayi o hemba a yi vi a vulavule ntiyiso ka swo favor guys album Mister Post ya ba ya nandzika sweswi swi nga endliwa lani is beautiful ene swi endle ku ni hleketa mhaka ya ku swi vula ku loko Mister Post a ha ri le a Pitori ka Doctor Joe Shireman exitudiyo xa le xa TS Team Shirimani. Swa tikomba ku ri Mister Post le a xi nga yelangi ku ya fika xi xi sulasula swipikara na timixara leni a xi nga tirhi hi Mister Post swa twala laha ku a mi nga yelangi ku fika mi mi sulasula swipikara mi sulasula ti ti ti-amp lani mi basisa mi a mi yele ku dyondza laha la mi nga yelangi ku ti-sweet eight leti va mi xavela tona na ti-archer na na malofo lama mi dyaku wona le. amukela ngitshonto hey mr post no man ngumadonda man you're a fast learner you ka ka album leyiwani mr post i hi dyondzisini ku ri he is a he's a he's a student of the music world or he's a fast learner when it comes to music that's why ni twa nga ri loko vanhu va chinga va ku ha di dyondzangi ni twa nga ri mr post kahlekahle dya swi deserve ku va di nyikiwa an honorary doctorate ya swa music because The guy learned from the best which is Joe Shirimani and leswi hi swi vona njhani na hi swi vona hi album leyi a ha ku hi humesaka sweswiwani leyi nga thiwa wa tshwa wu ta tshwa mukhava because sweswi nga a nga swi ndla laha Mr Post is musical man swa twala ku ri misa lowani i swekiwe kwini so far ni twi nga ri for the first time ni swi twa ku ri um album Mr Post yes it's unique on its own right mara ya twala ku yi huma kwini u xekiwe pitori hi mr post i nge ali sweswo u can't debate that i mean i mean it's obvious ku ri i fike dyondza leyi a wu ri kona pitori i fike va chudeni i dyondza you were there to learn and you are showcasing your your your education whatever you've learned loko wa ha ri ka joe shirimani xi se xa xi ku dyondzisini and u fiki dyondza music ah mr boss well done ku va i kote ku dyondza ku dyondza fast you are a fast learner um no va hava timali a ni ta ku nghenisa le uj na wena a ta nghenisa na wena le uj u fike va nghena hi ti-assignment va bela ti-assignment mr post hayi no u va bini straight u dyondzi yini ene xin'wana ta ku vanhu vo tala va va undermine kumbexana a va teke enhlokweni contribution leyi yi taku na dr john shirimani that guy is taught a lot of people ku ri someone i swi vona ku he's a leader i swi vona hileswi a nga swi endla hikuva a dyondzisa vanhu van'wana leswi a ha swi kotaka ene dr joe shirimani did teach a lot of people music ende hi vona hi va mani va Mister Post i van'wani va vona lava va va nga dyondza kona swa music kahlekahle Mister Post for me is the biggest example because ntivo loko a ya ka Joh Shirimani a nga tivi nchumu mara right now Mister Post i tiva ngopfu music he's becoming the producer of note. So far leswi a nga na studio xa yena va ri Centurion Studios a nga a nga va na ti-artist ta yena leti nga ta tirha ehansi ka yena hi ku ya hi leswi ni swi twaka hi album ya yena because wa wu tiva wa wa wa wu tiva music nkulukumba luwa ha wa wu tiva music shame wa ma wu tiva music Mister Post and eh, i ku swa tikomba ku mi hatle mi dyondza le ka joe shirman so van'wani va va tekela hansi bra joe mara contribution ya vona ka music a ah, sham and eh, it makes sense ku va va va xitichi xa ka muganda lonene va va honorarini va va honorarini kumbe va va xiximini hi award ya vulegend swa twala swilo leswiya it makes sense because the guy has contributed a lot ku ka vanhu lava va ka tatisi letin'wana ku kota ku dyondza music and eh, hi mr post ha swi vona ku dr joe i tirhini ku dyondzisa van'wana music and mr post was also a good student you know mr post is a good student hi swi vona yini na languta album ya mr post leyi ya kumaka sweswiwani na tin'wo ta album leti ti nga humahuma ta mr post mara leyiwani ti nga ri is my favorite so far since mr post a suke ka ka team shirimani uh, this one is my favorite champ um, production wise is my favorite uh, the, the sound that you chose, favorite, lyrical, favorite, songwriting, favorite, uh, arrangement, even mapaketele ya marito na marito lama mi ma tirhisaka mi ma chuzaku ku ma tirhisa ku na marito man'wana kuma ku xi se xi ri hlekete njhani rito leriya i mr post xexo i vunkambi leswiya hi ku ya mina swi twala ku swa swa tikomba ku mr post i na vunkambi loko u lava ku landzela album leyi wa i yi languta i yi hlela e king of favy ne ta swi vona ku mr post i nkambi hi nga swi veka ku mr post se i nkambi ku na ti-artist laha handle mara ku na tinkambi as well and eh, ku na ti-musicians you know mr post no music ma wu tiva mani ha cancer and then what else did i want to say about the album i ku ni fe ni rate kambe album leyiwani ni rate tingani guys uh, n'wina mi nga yi rate tingani mi ni nga yi rate album leyiwani fast tini nga dyi nkarhi um vocally yes mr posty i yimbeleri a tsala tinghoma ti twala ti nandziha ti va na mongo ne mara his the vocal the vocal sounding of his voice he were compromised because of something that happened during the recording i don't know what it is um vasala vanga master vatirhi ngopfu mara vocal voice ya mr post and it has nothing to do with mr post way of singing a hi xihoxo xa mr post ku va ku voice leyi yi sounda hi ndlela liya it's something to do with something loko ku record-iwe voice ende van'wani va va swi kota ku mean va swi vitana sound doctors va swi kota ku ku lunghisa lunghisa swilo swo fana na leswiyani mara sometimes garbage in garbage out there's nothing you can do about it mara sound voice ya Mister Post yi twala yi pfalekini that's my only issue with that mara other than that album yi chiniwini ya ba i album leyi ku i nga i nga i nga yingisela ni nge vuli ku ya cineka ku va na two or three songs to cina to cina a team ta ku nga vi cina sirhisireni a tiphatini eh you know a a i tinsimu to yingisela that's why ni va na issue na ku ku hava team leta ta ku cina leta to hatlisa leta ta ku loko humesa album i hleketela vanhu lava se ku humana dyambu i hleketela na vanhu lava va kuma ku va vo la ku cina you know ku na vaseketeri va wena hi mr post vo la ku cina a hi hinkwavo va lava ku twa marito that's why we have to find balance leswi a ni nga chinga ni ku ha swi kahle ku hi tsala tinghoma ti va na mongo. what are you saying yes you, you, you do have the message and swa twala ku ina ina swilo swo tala leswi lavaka ku swi humesela erivaleni ne mara let's find balance in terms of uh, balancing mhaka yo cina na mhaka ya, ya, ya message ya yeah, message hi xitsonga hi xichangani leri message risimu ri na message swa ta message ku va message yo dyondzisa meseji wo laya kumbe meseji wo wo lemukisa wo lemukisa nje you know um mara tinsimu ta wena tine message kudos to that and matsalele ma wena ma very creative so 100 percent that's why i'm saying album leyiwe ya ba yi kahle yi twala yi twala kahle ko va timhaka ti ta ni nga ti boxa ntsena a ni swi tingo mi swi vonisa ku yini va ka hina a yi album ya mr post mi ri mr post yo bile kuma nga bangi heyi ya ti ta vuya la a ni ku na ti-camp ku na camp a na camp b ku na exhibit a na exhibit b no guys a hi veneni fair no no a hi tshikeni swo favor guys album ya mr post ya ba a a hi tshikeni swo swo swo swa ku min favor mani min favor mani guys album mr post ya tibela guys hayi e-e loko ri kuyitwa nga ra yi bini famba yingisela kahle ta swi twa ku ya ba na risimu leri a nga ri endla ra ra mambawulela you know it's beautiful you know it's very nice though ku na swicelecele nyana mara mr post hi album leyiwa hi ku songasonga i demonstratini ku ri se i dyondzini music he is a uh, stud, uh, what he's the, he's the student of the music or the music of the student which one is i xichudeni xa music mr post hi album lewa hi album lewa mr post u yi dyondzisile ku yena i xichudeni xa music leswa ni ku ha loko vanhu va ka xisa ya dyondza nga ha va hemba hi ku dyondza a swi bohi ku i fambe i dyondza dyondza tikhoso i kuma ku tikhoso ta ku i muhulahula i fanele dyondza swilo leswi yelanaka na wena swi pfuna ni ku ya dyondza swikhosakosa swi kuma ku a swi yelani na wena mara i na swo certificate me suppose i dyondze swilo leswi fambelaka na na swa yena ku nga music xilo swa music xa wu tiva a hi veneni fair let's be fair guys um that's why i would say i'll give this album uh mi nga yi nyika tingani n'wina guys album leyiwani out of 10 mi ni nga yi nyika 9 out of 10 album ya mr poster 9 out of 10 without any doubt um considering whatever i said uh, mr post u tirhini shame because i produce album hinkwayo sweswo swa twala and eh, loko wo yingisela album i ta swi twa ku kick drum ne yi famba na base na base guitar whatever is happening with the kick drum is the base guitar is doing it for me that's music ene kuma ku ku tlhe ku vekeriwa na sne na na na sne like it's so it's so beautiful guys and it, some of the songs titwe nga ri to tlangiwa live beautiful stuff guys mr post 100% man 100% um maybe swi lami improve la a centurion studios mi vekela ti-sound proof ku ri swingi swa swongo loko mi recorda swi nga swi nga mi disturba disturb sound ya to ku van'wana va le ku hahlwe ka tindlu le handle van'wana va le ku beleleni ku na vaziki maka ku hayi ya ri swa ku ba moya hey mr post no man um no mi tirhini Mister Boss well done a a ni ta ku a hi beni Mister Boss mavoko hi tlhe hi beni na na Bra Joe Shirimani mavoko ku va kote ku dyondzisa vanhu van'wana music a va bele mavoko guys a hi beleni Bra Joe mavoko sweswi Mister Boss a nga swi endla hi album leyi wa swi komba kahle ku ri i dyondze swilo swo tala ngopfu le ka team Shirimani so a hi va bele mavoko ene Bra Joe continue to teach other people music so. 100% so irregardless of what politics what what what mina loko ni swi langutile na swi vona ku xisele xo xo ka xi dyondza swilo swo tala ngopfu ka ka joe shirimani a xi nga hi languti acha le na na na switsulu na ku ku dyiwa tinhlampfi na yinini no xi se a xi le ku dyondza music and xi le ku hi provheleni hi album ya xona mr post ku ri music xi yi dyondzile